Hecî ji va derfetana îstîfade kir û hinek gavên şorişgerî avêtin û bi piranî yanî derva yek du noqtan Kurdistana Rojava azad kiriye û hîro gelê me li wir wek îradakê xwe tevger dikiye. bi xwe rêvebiriyê xwe ava dikiye. Ev tiştekî zor girîng û pîroz e. Azadbûnekê gelê me jiyan dike, rewşekî şoreşî jiyan dikiye. û yekemîn car li Rojavayê Kurdistan gelê me dibe îradeye bi xwe derheqê xwe de dikare bîryarê bide û bi xwe xwe biparêze. Ê lê gelek kes ev heqîqetê li Rojavayê Kurdistan pêk hatî yanî îradebûna gelê me li Rojavayê Kurdistan û xwe bi xwe rêvebirina gelê me li Rojavayê Kurdistan naxwazin qebûl bikin û naxwazin hezm bikin. Ji bona wê yekê jî ji vir û ji wir da tu nêrî rastî êrişan tê gelê me. Bi taybet şovenîzma erebî. Û dewleta Tirkî naxwaze ku gelê me li Rojavayê Kurdistan bi îrade bê. Heman demê hinek komikên marjînal jî hene. Divên ku bira Kurd nebin, desthilat hema kî dibe bira bibe. Bi vî hawayî ewna jî beşdarî ev êrişan dibin. Li kêleka ev grûpên çeta ew jî êrişe gund û wargehê Kurdan dikin. Î li hember va êrişan, heye royê hîro gelê me qehremaniyak raber kir. Gelê me li îrada xwe xwedî derket. Çimka ev ne nûçe dibe ye. Ev rewş li rojavayê Kurdistan hema hema ev saleke heye. Û bi vî hawayî dixwazin gelê me li wê erkê belav bikin. Ew îradebûn û tevgerbûna gelê me parçe bikin û tasfiye bikin. Bi va armancê plan hene, bi va armancê hîro êriş hene. Destpêkê rejîma Sûrî li Heleb li Şêx Mesûd û li Eşrefiyê êriş bir ser kurdan, bombardiman kir. Gelek însanê me li vir şehîd ketin. Êdî nema li wê derê debare bibe, gelê kurd ji taxa Eşrefiyê û Şêx Mesûd mecbûr ma koçber bibe. Berê xwe da welatê xwe, berê xwe da Efrînê û hinek jî çûn Kobanî. Niha gelek însanê me li va derna stara xwe dike. Hê care jî em dinêrin piştî ku va êrişên Sûrê wilo pêk hatin ev kesên bi xwe re dibin ku em artêşê azad in. Yanî ne wana hemû. Hinek komik ji wan a. Bi şêwazekî hemwext hem li Efrînê li nahiya Şerava li gundê Basilê û Aqîbê êriş dest pê kir û heman demî li Kobanî, Serêkanî, li Tiltemir jî êriş ne pêk hatin. Yanî demekî tu dinêrî dewlet êriş dike, demî dî jî evê xwe re dibê em mixalefetin êriş dikin. û niha dixwaze wek dorpêçbûnekî çêkin û rê rêya Efrîn û Heleb girtine. Gorî nûçeyên çapemeniyê heft sed Kurdî sivîl ên ku di rê de diçin ev grûpan Esîr girtine. Wek rehîn destxweda girtine. Wez bar dikim niha jî hevdîtin hene. Li hember vana sekna gelê me di serî de sekna gelê me li Efrînê seknekî pir pîroz e. Bi qehremanî ye. Li derdorên hêzî parastinê YPG civiyan bi biryar berxwe dan. Çawa ku gelê me li serî kaniyê bi biryareke mezin berxwe da û êrişên hatî ser şikênandin, niha gelê me li Efrînê jî ew êriş şikênandin. Li wî derê şerekî îrade heye. Miletê me dixwaze li wir Bi dewlebendiya xwe, bi zimanê xwe, bi xwe xwe rê ve bibe, xwe bi îrade ke. Ev hêznan jî vê qebûl nakin. Dixwazin Efrîn bigirin, bi dest xwe kin, bi saha şer kin, ji bo ku kevir li ser kevir nemîne. Gelê me peymal bikin. Elbet li hember vê parastin mafekî pîroz e û gelê me jî hîro li wî derê xwe diparêzê ye. Li hember vê êrişan berxwedana gelê me, parastina gelê me tiştekî pir bi rûmet û hêja ye. Ji bona vê yekê ez tevayî gelê me silav dikim. Di serî de berxwedanvanên li Efrînê û ê li tevayî Rojavayê Kurdistan, ez li vê derê bi navî tevayî tevgera me silav dikim û ji bo wan serkeftinê dixwazim. Tekoşînê ew dimeşînin di esasî de ji bo tevayî Kurdistan jî rolekî xwe yî girîng heye. Yanî hîro li Rojavayê Kurdistan Serkeftina gelê me ji bo tevayî gelên Kurd, ji bo tevayîn beşê Kurdistan derfetên mezin vê xwe re ava bike. Dibe ku em hemû beşên dîn piştevaniya wan bikin. Ê di van derheqê de Pirsa ku we pirsî, çima hikûmeta Herêma Kurdistana Başûr sînor girtiye? Yanî va pirsê dibe hûn ji wan bipirsin. De ez zanim ki di va êrişê li Efrînê de dibin hinek Kurdên Beşdarî van bî jî hene. Her çiqas marjînal bin jî li ema Kurdên wisa ku xwe firotî peran ji dewleta Tirkiyê digirin û bi wî hawî bin navê îşte lîwaya Selahattîn û û nizam bi navê dîn da di kêlekê ev grûpên çeta êrişê dibin ser gundê Kurdan jî hene. Feqet, bi rastî di van demekî wisa de girtina sînoran ez bawer nakim wek planek bê, parçakî planekî bê. Hêvî nakim wisa bê. Ama na tişekî rast e. Hele hele ev bi navî kurdîtî kirin qet ne rast e. Yanî dibe em vî bizanibin. Rojavayî Kurdîstan hîro lê heqîqetek heye, îradebûnek heye. Lê şoreşek çêbîye. Û dibe em va îrade ra hurmet raber kin. Va heqîqeta hê divê em bibînin. Îna îşte ez va heqîqetê ez ê bi peran ê bi zext biguherîn me. Dixwaziyên wisa, siyasetek wisa em rast nabînin. Dibe ku her parçe bi îradeyê xwe tevbigere. Rojavayê Kurdistan jî wisa ye. Dibe ku bi îrada xwe tevbigere. Û heqetek li wir heye divê meriv vê nas bike. Ger ku pirsgirêk hene, ev pirsgirêk ne yekalî ne. Va pirsgirêk ne bi diyalog kanin çareser bibin. Bi birayane nîqaş hebe. Va heye ez gor zanim. Ya mal pekî zext ji bo çi? Wiqasa leşker û sînor girtin ji bo çi? Em di çareserkirina meselan de û pirsgirêkan de vî şêwazî rast nabînin. Cî ku şêwazê wisa zextî lê hebe em bawer nakin mesele çareser bibin. Yanî li Rojavayê Kurdistan jî Kes bi siyasetê wisa ne serrê. Her kesekî kurdiya xwe çi ye girtiye. Ji bona ve ez hêvî dikim demekî kurt da ev girtinê sînor û deryan bi dawî bibe. Çunka ev serdem serdemekî ku dibe bi giştî de kurd bi yek bin. Derdemekî zor dîrokî heye û bi taybet jî li rojavayî Kurdistan ku gelê me li wir nebe yek, rêxsinên xwe gîn nebin yek vê zor tengasî bikşîne. Dibe ku bi yek bin. Ama vaya bi wisa ji derva de bi hewldanên erênî, bi diyalog, bi nîqaş merikane pêşniyar bike û pêş bixe. Ez hêvî dikim di va çarçevê de yanî ve pêşveçûn çê bibin û lazim e tavî her kes ji bona pêşxistina yekîtî û çareserkirina pirsgirêkan şêwazê rast esas bigire. Em bi xwe şêwazê zext qet û qet qebûl nakin. Û em dizanin kê bi va şêwazane jî çi mesele çareser nabin. Hîro li wir zaten rewşekî awarte heye. Di va rewşê awarte de tiştê li me dikeve em piştewanî bikin. Ne wisa tengasî çêkin. Em divê piştewanî bikin. Di va çerçevê de hêviyê me heye ku demekî nêz de ev pirsgirêkna çareser bibe. Niha gelê me Rojavayê Kurdistan Bi rastî di şert û mercên zor zehmet de li îrada xwe xwedî derdikeve ye. Ji vê hîn hêjatir û pîroztir tiştek nîne. Hêvê me heye ku gelê me yekîtiya xwe çêkê. Yekîtiya xwe heye, hîn xurt bikê. Heme saziyên xwe û rexsinên xwe gî beşdar bibin. Rêvebiriyên xwe serbixwe ama hevbeş ne yek halî heme halî beşdar bibin rêvebiriyê xwe ava bikin. Sîstema xwe sîstema demokratîk a gelêrî pêş bixin. Û xwe hîn ji rojên zehmet re amade bikin. Ne ku dibin hinek tehdît û hinek zexta hema birive dervayî welat, wisa azadî çê nabe. Dibe ku gelê me li Rojavayî Kurdistan jî baş bizanibe ev demekî dîrokî ye. Di va demî dîrokî de derfetên azadî çê bûne û xwe azad kiriye. Dibe ku va destkeftên xwe biparêze. Ji bo parastinê jî hîn zêde xwe bi rêxistin bike hîn zêde xwe tevger bike û hîn zêde hêzê xwe yî parastin xurt bike, siyaseta xwe zelal bike, siyaseta demokratîk netewe xurt bike. Li her dereke bi hêzê xwe yî zatî li ser hêzê xwe xwe bi îrade ke. Bi vî hawayî tevbigere, siyasetê xwe rast be û gorî em dibînin hem birayaneya bi xelkên cîran re Bi Ereban re, bi Asûrî Sûryanî re, bi Ermenî re, bi xelkên Sunnî dibe, bi xelkên Elewî dibe, bi her kesî re bikanibin diyalogê xwe hebin, bi ji bona Sûryakî demokratîk, ji bona ku jiyaneke azad û wekhev ava bibe, ew jî di pêvajo de rolê xwe bilîzin, destkevtên xwe biparêzin. Ji bo vê îradebûn pêwîst e. Ji bo vê tabîkî berxwedan pêwîst e. Ê hîro gelê me jî vî dikê ye. Ji bo vê ev tiştî dikin tabî ji erdê heya ezmên hurmeta me jê re heye û divê ku gelê me bizanibe wek berê min got em ne li pişt wan in em li kêlekê wan in. Anha di va şert û mercan de çi lazim be em ê bikin. Hema vî divê her kes bizanibe. Ji bo ku li wir gelê me bi azadiya xwe kî, bi mafê xwe kî çi pêwîst be em ê bikinin. Werga ew nîne yanî hinek grûbê çeta hevdi bigirin bixwazin herin mal û gund û bajarên kurdan peymal bikin. Li wer kê gelê me ne tenê em. Ev kesên êriş dikin dizibe bizanibin. Efrîn ne tenê em. Eger hîn zêde êrişê xwe wisa dom bikin, wî çaxî vê me mecbûr bikin em jî qeraran bigirin. Û niha gelê me li wêrkê xetê seyemîn dimeşîne. Yanî ne teref e. Terefa nagre. Lê ku hûn zêde êriş bikin, ger ku gelê me va siyasetê xwe biguherîne, vê ji bo wan a xera bibe ya. Vê ew bi xwe zirarê bikine. Di li ser erde îspat bû ku li wêr ke gelê Kurd, ciwanên Kurd di qada şer de jî qehremanî dikin. YPG vaya îspat kiriye. Heya niha bi dehan, bi sedan şehîd dayiye û vaya îspat kiriye. Ji bona wê divê kes xwe şaş neke. Bi taybet ez li vir dixwazim bang bikim Ji bo muxalefetê gelê Kurd ne li dij muxalefetê ye. Gelê Kurd siyasetekî bêteref dimeşînê û alîgirê guhertin û veguhertina Sûrî ye. Ger ku hêzên niha li wir çekdar. Gotibin em İslam in, em bi baweriya İslamî tev digerin, di İslamiyetê de wisa neheqî û kuştin nîne. Gelê Kurd di Sûriyê de Ev not sale zulmê dibîne ye. Ne tenê dema rejîma Ba'th de, hîn berî we jî zulm dît. Ev Efrînê niha hûn hicûmê dikin. Hîn di hezar û neh sed û sî û du diyan de heşt salan li hember Fransa şer kiriye, berxwe daye. Di gelîl verê wer qasa zulm dîtiye. Hîro hûn jî hatine dibêjin em artêşê azad in û hûn darin êrişî kurdan dikin. Ev çi edalet e? Ev çawa îslamiyet e? Ev çawa azadî bûn e? Hevdi digrine gelek kurû êrişî gundê kurdan dikine. hêrişî gundan dikin in. Ev çi ye? Tehemul nakin ku Kurd gundê xwe bi xwe rê ve bibin. Tehemul nakin ku Kurd li wê rikê bi hebûn bin. Divê illem la ya lazim e hûn e beşdarî me bin. Hûn ê me bin ya jî hûn tune ne. Ê zaten em li hemû beşê Kurdistanê li hember ev zîhniyetî înkar şer dikin e. Li hember zîhniyetekî wisa em gav paşta navêjin û gelê me li wir jî gav paşta navêje. Veyakê lazim e her kes bizanibe. Ji bona weyekê Hêviyê me heye ku ev hêzên êrişker êrişê xwe bisekînin, ji va hewldanên şaş dest berdin, heqîqeta gelê Kurd nas bikin, îrada gelê Kurd nas bikin. Planên êrişkerî beşdarê nebin. Gelê Kurd dixwaze bi gelê Ereb re Dijîtî ne biratî esas bigire. Ji xwe li Efrînê li gelek deverê dîn Ereb jî hene bi hev re dijîn. Hevbeş kar dikin. Dibe ku ev kesana ve kesên ku wisa îradebûna gelê Kurd nas nakin, bi kuştin, bi tundî û tujî û bi zext dixwazin Bi gelê Kurd gap paşta avêtin bidin, ji va kiryarê xwe dest berdin. Her kes dibe bizanibe gelê Kurd bi zext darî gav paşta navêje lê gelê Kurd ji bo biratî, ji bona hevbeşê û ji bo biratiya gelan her tim nêzik bûn pêş xistiye û ji vê re hîro jî amade ye. Dibe ku ev kesa jî wiha qetê bibînin û ji va êrişkeriyê dest berdin. Niha rast e li tevayî Kurdistan serdemekî girîng jiyan dibe ye. Feqet hîro Rojavayî Kurdistan di qonaxekî hînî zêde hesas û nazik de ye. Dibe heme parçeyên Kurdistanê dîtir û Kurdên dervayî welat piştewaniya gelê me Rojavayî Kurdistan bikin. Li her derekê lê xwedî derkevin. Û li gelê me li wê derê heqsiziyok dibe ye. Yanî îradebûna gelê me nê qebûlkirine. Hêlekê planên dewleta Tirkiyê hene bi mîlyonan pere rijandîn ji bo ku gelê Kurd li wir nebe îrade. Hêl halî dîn di xwe yekî hinek konseptê cuda hene Ewna jî dem bi dem wisa êriş dikin. Ê ji xwe helwestî rejîmê belî ye. Ê hîro gelê me jî li wir hinek derfet bi dest xwe xistine û va heqê gelê me ye, mafê gelê me ye, şoreşek e, dibe em piştewaniya va şoreşê bikin. Kes ji bo şoreşê Wilo cuda raber kê, dibe wisa nebe, wisa şaş e. Kurd her tim firsetê wisa nabînin, her tim şoreşan nabînin. Dibe her kes beşdarê bibe. Hemû kesê welat parêz li Rojava beşdarê bibin. Ê kurdê li derva jî dibe em piştewanî bikin û vê rabin. Piştevaniyê siyasî, manevî, madî ê bi çiha wî pêwîst be dibe merov bike. Ema bi rê û rêbazên fermî dibe merov bike. Û bi rastî bi şêwazekî ku wir a xurt bike dibe merov bike. Ê li kêlekê ve hêzên demokratîk xas, hêzên navnetewî divê ku di Sûriyê de hîro hewldanên gelê Kurd bibînin. Niha gelê Kurd li wir siyasetekî bêteref dimeşîne. Wek xeta sêyemîn xwe diparêze. Lê ama hêlekê rejîm dixwaze wî beşdarî şer bike. Hêlê dî jî ev muxalefet dixwaze wî beşdarî şer bike û cî warê kurdan bi sahaya şer kin. Ê kurd kesek bêxwedî ne. Ku cî warê kurdan bi sahaya şer be vê kurd perîşan bibin. Ji za tişt xwe ji wilo dixwazin ji hêz bixînin. Heya niha siyasetê ku di pêşengtiya tev dem de li wir hatî meşandin siyasetek rast e û em piştewaniya va siyasetê dikin û em alîkarî dikin ku ev siyaset berdewam bibe. Çi ye? Siyasetê xeta sêyemîn Vê heya niha Kurdistana Rojava parastiye. Hinek ban dikin bira Artêşê Azad were vir. Ya Artêşê Azad were ve şer jî were were. Ama dît li Heleb çawa bû. Yanî di van xusiya de di serî de li vir dibe tevayî gelê me Rojavayê Kurdistan heqîqetan baş bibîne. Ev kesên wilo tevliheviyê dikin, hacetan çêdikin û naxwazin gelê me bi îrade be wan baş nas bikin. Xwe bi quwet, bi îrade û bi hêz bikin. Û parçeyê dîtin jî dibe ku piştewanî bikin. Banga min ji bo gelê me tevayî bi taybet ji bo Kurdên dervayî welat û ê li Bakurê Kurdistan, ev e ku niha li Heleb pênc sed hezar însan koçber bûn. Evana piranê xwe çûn Efrînê. Nifûsê Efrînê niha bê mîlyonek û du sed hezar e. Û li wir pêwîstiyên jiyanê hemû hene. Qismê din çê Kobanê ye. Ji bona we ji bo Kurdên koçberî Efrîn û Kobanê bî, bi taybet dibe ku kampanyeke piştewaniyê, kampanyeke alîkarî be pêşxistin. Di va derheqê de, ger ku piştewaniyekî xurt Raber nebe û pêş nekeve. Ne dûre ku pêş de rojên pêş de gelê me li van derna hîn zêde perîşan bibin. Ji bona wê yekê divê em li miletê xwe xwedî derkevin. Em li gelê xwe li wê derê xwedî derkevin. Ev gelekî bi rûmet e, fedekar e. Ji bo hemû beşên Kurdistanê ked dayiye, şehîd dayiye. Di hemû şoreşan de bi cî girtine. Ê şoreşa me de destanên qehremanê û qomutanên mezin vî parçeyî derxistiye. Şehîdên mezin wek Şehîd Xebat, wek Şehîd Rustem, wek Şehîd Şîlan, Şehîd Sadik û hîn bi sedan, bi hezaran qehreman ji vî parçeyî derketine. Ji bona wê dibe ku gelê me ê parçeyê dijî lê xwedî derkeve. Di vir de Yanî ji bona şoreşa Rojava destkevtên xwe biparêze û mayinde bibe û di Sûriya nû, Sûriya Demokratîk da wekî tê xwestin cî bigire dibe em heme piştewanî bikin. Lê hêzên cîhanî, hêzên demokratîkxwaz jî dibe ku li gelê me yî Rojavayê Kurdistan xwedî derkevin. Niha Yekîtiya Ewropa dibêje ku ez çek bidim mixalefetê. Rûsya jî divê ku ez ê çek bidim rejîmê. Pekê Kurdan kî pêdê? Kurd terefî sêmîn in. Yanî xuya ye ku lazim e Hevsengî hebe, lazim e em kurd bi xwe xwe bi îrade bikin, xwe xurt bikin, lê dostên gelan, kesên ku bi rastî xwe di ber mirovatiyê de berpirsiyar dibînin jî, hêzên navnetewî jî dibe ku rê nedin li gelê me li widerê neheqî bibe, û dibe ku heqîqeta gelê me li wê derê nas bikin û wisa ji bo ku gelê me xwe azad bike û gelê me di Sûriyeke demokratîke azad de bi serfirazî cî bigire dibe ku em her kesek li erka xwe xwedî derkevin. Ez hêvîdar im ku Niha rojê hîro di pêşengtiya Şehîdên Qehreman de berxwedanê ku YPG di Meşînê berxwedaneke pîroz e û vê bi ser keve ye. Gelê me hemil dorê bicive, xwe bi vî hawayî biparêze, xwe di cîhanê de tevger bike, serkeftin mutlaq ve ê gelê me Serkeftin mutlaq ve ê Rojavayî Kurdistan be, Rojavayê Kurdistan ve her serkeve. Bi va hêvî, va bawerî ez car dîn silav û rîzê xwe pêşkeş dikim û ji hemû gelê me re serkeftinê dixwazim.